hiç ýaşy eziz ýelleşer. Saman otyrsyňyzmy, ojaňyza bereket, başyňyz dik, janyňyz sag bolsun diýýän. Hak bilen Ýelleşeniň Türkmenim kanalynyň nobatdaky gönýälimine başlaýas. Bu günki Biziň temamyz, geçen gezekki temamyzyň dowamy höküminde halkara talaňçylykda gezek Türkmenistanda. Gynansagam Gazagystandan soň gezek Türkmenistana gelýär. Köp garaýyş bildirenleň, köp zatdan habary bolanlaň, analistleň, syýasy synçylaň Köpüsiniň garaýşy şundan ybarat. Aslynda şum habar däl, gowy habar berjek bolýas, ýöne onda-da gynansagam Hakykaty aýtmaly bolýas, biz şu wagta çenli näme etdik? Biz şu wagta çenli Erkin ses kanaly bolsun, Erkin ses kanalyndan soň Türkmenim kanaly bolsun, hemişe biz watandaşlara hakykaty düşündirjek bolduk, hakykaty aýtdyk. Kimiň nähilidigini aýtdyk, düşündirdik we hemme zatdan owal biziň metodymyz nähilidi? Bir işi nädip etmeli ýa bir hakykaty nädip bilmeli, hakykat bilen ýalan näme, prowokasiýa bilen dogry näme, ýalançy bilen dogruçyl, umuman şu agy garany saýgarar ýaly biz sähelçe watandaşy urukdyrmagy, ýüzde ýigrimi urukdyrmagy, ýüzde segsen watandaşyň özüniň hakykatlara düşünmegini isledik we şol çarçuwada biz iş alyp bardyk. Biziň formatymyz şeýledi. Mundan soň näme etmeli diýýär, meselem, ýa näme edilmeli diýýär. Näme edilmeli diýlende, doly hemme zady aýdyp bilemzok. Ýa siz näme edýäňiz, näme edip ýörsüňiz diýlende, ýüzde ýüz hemme zady aýdyp bilemzok. Näme üçin? Sebäbi duşmana taktika bermäge gerek ýok. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly, suw Diýä, ýatar, ýöne duşman niýe ýatmaz diýä. Edil şolar ýalaky, gynansagam duşman ýatmandyr. Biziň şu wagta çenli eden gaýgylarymyz, aladalarymyz hemmesi dogry çykdy. Şu günki gün Gazagystanda, meselem, Gazagystandaky bulaşyklygy kim başlatdy, kim muny guramaçylygyny ýola goýdy. Şu günki gün halkara nemelere seredýän, metbugada seredýän, Ýewropadaky metbugat bolsun, başga ýerdäki metbugatlar bolsun, metbugat organlarynda şeýle bir habar bar, ina, men size şeýle kamera görkezeýin, özüňizem görer ýaly. Soň meň özümden tapyp aýdamok. Ekrana men nemeleri getiribilemok, sahypalary häzirlikçe bu programmany doly özleşdirmämsoň men görkezibilemok, ýöne isleseňiz özüňiz Deutsche Welle. Com sahypasyndan özüňiz girip okap tanyş bolup bilersiňiz.

öz ýurdunda bolup geçýän bu wakalara rewolýusiýa goşadyrnyň içinde berýär, rewolýusiýa diýip baha berdi diýýär. Şeýle garaýyş beýan etdi diýýär. Meň pikirime görä, gaty ýakyn wagtda režim gutarar, režimiň soňy geler. Bu diňe wagta bagly. Munam wagt görkezer. diýip, garaýyş beýan edipdir. AFP, Agence France Presse, ýagny Fransiýaň habar gullugyna, habar agentligine berende. Onnoň Ablýazow diýýär, rus goşunynyň Gazagystana getirilmegine basybalyjylyk, okkupasiýa höküminde diýýär, baha berdi diýýär. Şeýle-de Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň öňki SSR-i täzeden dikeltmegi, dikeltmäge çalyşýandygyny öňe sürdi diýýär. Soňam sözleriniň üstüni şeýle ýetirdi diýýär, Putin bu işlere näçe köp goşulyşsa, näçe köp goşulsa bul işlere, şonça-da Gazagystan Ukraina meňzär. Şeýlelikde, Gazagystan Russiýa Fedarasiýasyna duşman bolan bir ýurda öwrüler diýip, oppozision syýasatçy gaty ynamly gürledi diýýär.

oppozisiýaň Türkmenistan şahamçasy bar, DVT diýlen adam şondan kopýalanan. Siz internetden, Google-dan has jikme-jik habarlary aslynda tapyp bilersiňiz. Ýöne men şu taýda käbir zatlary nygtap geçmek isleýän. Bu Muhtar Abylýazow diýilýän adam. özüni şu Gazagystandaky ýakylyşyklaň, ýykylyşyklaň, wandalizmiň, ýagny protest diýip atlandyrylýar, aslynda bu protest däl, şoň guramaçysy höküminde özüni häzir şeýle sypatlandyrýar, men gurnadym, zat etdim diýýär. Indi Bu Muhtar Abilýazow bilen baglanyşykly nemelere bakaňda, maglumatlara bakaňda, bu Muhtar Abilýazow kim? Öň Gazagystanda energetika, biznes, söwda, ykdysadyýet ugrundan ministrlikde işlän ýokary ýolbaşçy bolup, şeýle-de bu Gazagystanda bir bankyň hojaýyny bolan bankyň ady Bank Turan Älem diýýär, bankyň ady. Soň ol bankyň ady BTA Bank diýip üýtgedilýär. Gaty köp diýýär Gazagystanda diýýär köp tenderleri, köp umuman esasy oljaly, ýagly işleri diýýär şol bank alyp bardy diýýär. Iki müň dokuzynjy ýylda Abylýazow diýä pul ogurlamakda bankdan, şol bankyň hasabyndan pul ogurlamakda aýyplandy diýä. Minimum diýä. Minimum diýä. Ynha, serediň. Alty sanyň yzynda dokuz sany nol bar. Näçe bolýar? Alty milliard dollar, alty million däl, alty milliard dollar ogurlamakda aýyplandy diýýär. Ýöne diýýär, bu bankir özüne bildirilýän aýyplamaň diýýär durşy bilen syýasy äheňe eýedigini özi oppozisiýa bolansoň şeýle töhmet atylýandygyny öňe sürdi diýýär. Bu DVK-nyň ýolbaşçysyna garşy Russiýa bilen Ukrainada jenaýat halkara gözleg jenaýat işi gozgalýar. Gazagystanyň Fransiýa bilen iki taraply bular ýalaky, şular ýalaky jenaýatkärleri, jenaýatda aýyplanýan, gözlenýänleri çalyşmak, gaýtaryp bermek ylalaşygy bolmansoň, Russiýa bilen Ukraina diýe ýüz tutdy diýe bul işe. Ýöne soň diýe Fransiýa diýe şony diýe goýbolsun etdi, Russiýa gaýtarylyp berilmegini goýbolsun etdi, DBK-nyň baştutanynyň diýe. Indi Has täsin bir zat bar. Gaty täsin bir zat bar. DBK bilen baglanyşykly hökman hökman hökman kelläňiziň dur wagty hökman üns beripjik şu DBK bile baglanyşykly bir zady ünsden düşürmäň. Şo taýyny telim gezek okaň. Men üç setir size okap berjek. Iki müň on ýedinji ýylyň aprelinde. Muhtar Abilýazow täzeden Demokratiçeskiý wybar Kazahistana, Gazagystanyň demokratik saýlawy, diýlen oppozisiýa hereketiniň diýe täzeden aktiwleşme aktiwleşendigini, täzeden işine başlandygyny diýe yglan etdi diýýär. Indi bu DBK-nyň Türkmenistan boýunça filialy haçan sahna çykdy? Aýdyň hany, tomaşaçylar? Sizden garaşýan, Haçan sahna çykdy? Dewekan Türkmenistandaky fialy ýa Türkmenistan boýunça Türkmenistan proýektine seretýän bölümi haçan sahna çykaryldy, orta çykaryldy, öňe sürüldi? Aýdyň şuny, soň galanyny galan ýerden dowam edýäs. Gazagystandaky ssenariýam Türkmenistanda gaty gysga wagtyň içinde. Gaty gysga wagtyň içinde durmuşa geçirilmeli edendigini size faktlar bilen düşündirmek isleýän. Näme diýdiler? On bäşinji ýanwar diýdiler. Test diýdiler, test. On bäşinji ýanwaryň näme üçin testdiginem ho edip düşündirjek. Bu meň pikirim däl, mähriban doganlar. Meň aýdýan zatlarymy men bir ilçi, Men bir araçy. Meň maksadym halka hakykatlary ýetirmek. Halky otdan, çukurdan, zyndandan, görünen-görünmeýän belalardan, halky oýnatgy edip ulanmak isleýän keseki güýçleň bähbidine hyzmat edýän hyzmatkärleň, watan haýynlarynyň, dönükleň, adam satýanlaň şerinden, şolaň her hili oýunlaryndan halky uzak tutmak, şolara allanyp, daşary ýurtlarda şolara el çalpyp, şolara ýallakylyk edýänlere hakykaty gözüniň içine sokup, dürtüp düşündirmek, mümkin bolsa, Bir adamy halas edibilsek şu bela-beterden, şu keseliň içinden, şu Watan dönükliginiň, haýynlygynyň içinden bize uly peýda. Planlar bir wagt düzüldi, proýektler bir wagt düzüldi. Bular öz arasynda wezipe paýlaşyp bilmediler, kürsi paýlaşyp bilmediler, şoň üçin dargadylar. Ýöne proýekt durmuşa geçmeli wagty geldi, proýekt bişdi. Bu proýekt mundan näçe ýyllar owal taýynlanyp goýlan proýekt. Bu DWK-nyň Türkmenistan proýektindäkiler, bilşiňiz ýaly, hemmämiz şaýat bolduk, diňe absurd, ýalan, bolmajak zatlar. Protest diýip edýän zatlaram protest däl. Halka söz berýäler, wada berýäler, halk bulaň sözüne-de ynananok, puluna-da ynananok. Berjek diýen puluny halkyň jübüs bir jübüsinden alyp, beýleki jübüsine goýjak bolýar. Halkyň puly, döwletiň puly. Ogry ogurlykdan, kezzap kezzaplykdan hiç wagt Dälmi, mähriban doganlar? Bir jemgyýet döredilende, bagyşlaň welin, ötünç soraýan, bir jemgyýetde süri agsaksyz bolmaz diýýär-ä, edil şolar ýaly, bir jemgyýetde ogrum bolmaly, egrim bolmaly, küntim bolmaly, hemmesi bolmaly. Sebäbi şonda deňagramlylyk bolýar. Türkmenim kanalynyň geljekde bir telekanala öwrülmegindäki iň esasy prinsiplerinden biri hemmelere açyk bolmagy. Hökümediň tarapynda ogrulaň, egrileň, jümrüleň, jenaýatkärleň tarapynda, kimiň tarapynda bolsa bolsun, çykyp öz garaýşyny edep çarçuwasynda halk köpçüligine ýetirip bilýär. Şu mümkinçiligi biz döredýäs. Bu mümkinçilik her telewideniýe ýa-da her ýutub kanalynda, her her platformada hökman bolaýmaly zat. Indi siz pikir edip görüň. Beýleki kanallara serediň, bir ramkaň içinde gidip oturandyr hemme zat. Alternatiw ýok, deňagramlylyk ýok. Halkyň pikirlenmegine, oýlanmagyna sebäp boljak hiç zat ýok. Diňe bir sydyrgyn gidip otyr, gidip otyr, gidip otyr. By senzura diýilýär muňa. By metbugatdaky diktatorlyk by. By bolýa, häzir men şatlygy çykarmany bilýän, gürrüň ýok, bolýa çykarmaýyn. Ýöne şatlygy çykarmasak, biziň pikir taýdan, jemgyýetçilik taýdan, guramaçylyk taýdan pikir taýdan ösmegimize gaty uly bökdençlik bolýar. Sebäbi biziň edýän pikirimiz, biziň kelle döwýän zadymyz bir taraplaýyn bolýar. Biz beýleki zady bilemzok. Edil häzir Türkmenistanda bolup duran ýagdaýlar ýaly. Häzir Türkmenistanda her welaýata habar giden, pylança adam plança saýlama adam fewralda gelmeli Aşgabada Serdaryň tagta çykyşyna gatnaşmaly, şoňa el çarpmaly, ýallakylyk etmeli diýip eýýäm hemme zat planlanyp goýlan. Indi ýaňky aýtjak bolýan zadym. Bu Türkmenistandakylaň arzuw-hyýalyna görä Serdar tagta çykar diýip pikir edýärler, umyt edýärler, isleýärler. Ýöne başga ýerde birnäçe ýyl mundan öň, birnäçe asyr mundan öň taýynlanyp goýlan proýektler bar. O proýektlerem häzir durmuşa geçip başlady. O proýektleň birinji durmuşa geçen ýurdy niredi? Owganystandy. Owganystandaky kellekeser talybanlar, Yslam döwleti, Al-Kaýda hemmesi bilen bile kellekeser şolaryň hemmesi. Näme üçin şolara Owganystan tabşyryldy? Olara bar-a bir eşegem ynanylmaly adamlar däl olar. Ýöne şolara bir ýurt ynanyldy. Ine şu taýda size oýlanar ýaly ullakan sapak bar, duýduryş bar. Biz bu regiony, sebiti bulaşdyrýas. Biziň planlarymyz, proýektlerimiz başda-da diýip duýdurdylar. Ýöne gynansagam, biziň internetdäki aktiw watandaşlarymyz ýalanlara, töhmetlere ýalan gürrüňlere, boş gürrüňlere, ýalan propaganda el çarpmaga dowam etdi. Üns berip, iň köp adam satýandan Watany satjak, uje eýýäm satyp goýdular, olar satdy, satyp goýdy, şonuň üçin arkaýyn olar. Şonuň üçin olaň reýtingi düşýär diýip aljyraýanyň, agzyna gelen zady aýdýanyň, arkaýyn sögünip oturanyň, edepsizlik edip oturanyň, ýalan sözläp oturanyň sebäbi şol. Boljagy boldy, hemme zady boldy. Käbir adamlaň şolaň tarapyna geçmeginiňem düşündirişi şundan ybarat. Olara-da aýdyldy, Siz isleseňiz, islemeseňiz, bize goşulsaňyz, goşulmasaňyz, biz şu proýekti durmuşa geçirýäs. Eger häzir biziň reklamamyza, reýtingimize kömek etseň, aý, saňa-da bir süňk, saňa-da bir wezipe, saňa-da bir oturgyç, saňa-da bir kürsi bereris diýlip wada edilýär. Ýöne Türkmenistanda bular gan döküşikligi. gurnandan soň, gan dökülip, Türkmenistan gana çaýkalyp, ýakylyp, ýykylyp, tekizlenenden soň, TikTokda biri ýazýar, Gurbanguly on bäşinji ýanwarda seň köşgüňi ýakmaga barýar. Kelle ynha şu. Şu ynha, Elçarpýanlaň kellesi şu. O köşk Gurbangulyň haramzanyň köşki däl-ä. O köşk Türkmenistan döwletiniň maly-emlägi, Türkmenistanyň halkynyň maly-emlägi. Halk bolmasa döwlet bolanok-a. Döwlet başga, hökümet başga. Hökümeti çalyşyp bilýäň, döwlet, döwlet çalyşylanok, döwlet şo döwlet. Döwletiň könesi, täzesi ýok, şo bir döwlet. Täze döwlet diýýäniňem, täze Türkmenistan diýýäniňem niýeti başga, olam belli. Bu kanalyň kaçistwasyny hilini bozýar şatlyk diýen Türkmenistan halky seň göwnüňe degesim gelenok. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Biz jemgyýet bolup hoşmeýilligi öwrenmeli. Tolerantnost diýilýär. Geçirimliligi öwrenmeli. Şatlygy, şatlyga meňzeş adamlary, her hili adamlary çyzmak aňsat, ýere gömmegem aňsat. Ýöne Alladan ýardam dile. Şolaňam ýüregine hakykaty guý, şolaram hakykatyň tarapyna çek, şolaram halkyň bähbidine gönükdir diýip, aňsat işi däl-de, kyn işi etjek bolmak dogry dälmi, türkmen halky? Köňül ýykmak iň aňsady. Her saňa iki dodamyň arasyna bir zat diýsem senem öýkelýäň. Ýöne by biziň maksadymyza gabat gelenok. Siz Teswirçiler, göni ýaýlym alyp barýan alyp baryjylar siz. Siz görelde bolmaly. Siz diňe öz gözýetimiňizi giňeltmeli däl, size tomaşa edýänleň gözýetimini giňeltmeli. Ynha şu mukaddes hyzmat iň uly goşant, Watan üçin, halk üçin. Türkmenistandaky ýagdaý näme bilýäňizmi? Häzir dowam etjek. Türkmenistandaky ýagdaý. Artygyň harmany. Ýadyňyza düşýärmi? Aýgytly ädim kinofilminde nähili? Artygyň harmany. Artygyň harmanynyň nähili bolanyny bilýäňizmi? Ýadyňyza düşýän barmy? Ýadyňyza düşmeýänleriň häzir ýadyna düşer ýaly Artyň şol Aýgytly ädim kinofilmiň Artyk bilen baglanyşykly, Artyň harmanynyň paýlanyşy bilen baglanyşykly ýerjagazyny häzir şony bilelikde göreliň.
Ýadyňa bereket!
Ömrüňe bereket! Artyk, bideň alyp durmuşa gidýämişiň diýýärler, dogrymy? Ine, belli däl.
Onda-da öten ylkydan galanja beriň bize.

Mäşiňe bereket, Artyk! Gurşalýan guşlar diýip eşitdik. Biraz owlak begiň bardy. Hasaplaşaýaly.
Ýigrimi bäş

Sen birek paýyňy al hop. Soňuna galaýyn. Aýby ýok.
Sen bergiňden nemsoň bolýa. Hyt näbile Naşir jan. Maňa bergiden dynma ýokdur-la.
Ahow! Gulak as artyk. Bergin beren diýler, maňa däli ýetmedi. Şujagaz samana gaýdyň. Alyber, alyber.

Jagal gaýdyber.
Ýer artyk. Harmany mensiz paýladyňmy? Harmanyňa samandan paýlaşdylar.

Mähriban doganlar, Aýgytly ädim kinofilminden Alty Garly ussadyň kinofilmi Agtyň harmanynyň paýlanyşy. Agtyň harmanyny öwrülýär diýilýär-ä türkmenler edil şolar ýaly. Indi Gazagystandan soň gezek Türkmenistanda. Näme üçin? Men şu kinofilmleriň şu bölümi edil şu wagt Türkmenistanyň başyna abanýan howp däl, howp däl, gutardy. Hemme zat bir wagt karar berildi, häzir durmuşa geçirilip dur. On bäşinji ýanwarda Hak test diýdi-ä, dogry aýdýar, test edilýär. Näme üçin bilýäňizmi? Iň soňky test galdy. Halk hökümet we aglaba köpçülik, daşary ýurtdakylar, Türkmenistan ýaly şanssyz başga bir ýurt ýok. Näme üçin bilýäňizmi? Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi, ýüzden altmyş, ýetmiş göterimi daşary ýurtdan. Bu näme diýmek? Türkmenistan ýaňky artygyň harmany ýaly diýmek. Artygyň harmanynyň nähili bolanyny gördüňizmi? Türkmenistanam şular ýaly etjek bolýarlar. Şonuň üçin test edilýär. Halk nähili reaksiýa berýär? Hökümet nähili reaksiýa berýär? Hökümete degişli bolmaýan guramalar nähili reaksiýa berýär? hakyky aktiwistler nähili reaksiýa berýär? Oýnatgylar nämesini berýär? Nähili reaksiýa berýär-dä, nämesini, nirsine çenli berýär? diýip, on bäşinde iň soňky kontrol, iň soňky barlag edilýär. Test edilýär on bäşinde. Şondan alynjak netijä görä-de, iň soňky strategiýa hüjümiň iň soňky galan-gaçanlarynam jemläp, ynha şu görşüňiz ýaly, ine şu görýäňiz-ä, nyşana alyp, urýarlar, basýarlar. Soň haramdag, haram tohumy baýlar, çinownikler, hökümetiň resmileri hemmesi gaçýar. Hemmesi gaçja, köpüsiniň bu zatlardan habary bar. Habary bar. Köpüsiniň habary bar, ýöne aýdanok, bildirenok. Belki, mundan soňky režimde bize-de bir zat düşäýermikä diýip, bular pikir edýär. Türkmenistanda boljak elhenç çaknyşyk, gandöküşiklik Gazagystana meňzemez. Näme üçin, bilýäňizmi? Daşoguz welaýaty boşap galdy edermenlerden. Lebap welaýaty boşap galdy. Mary welaýaty boşap galdy. Ahal bilen Balkan edil olar ýalylar. Türkmenistan döwletiniň üç welaýaty boş Edermen, gujur-gaýratly, Watanyny, maşgalasyny, ar-namysyny saklabiljek. Indi Gazagystanda näme boldy? Ýöne şeýle, bu daşary ýurtlardaky ýa käbir adam hukuklary, demokratiýa guramalaryny aldamak üçin näme etdiler? Öňünden bu ýönekeý halky çykaran boldular. Kameralaryň öňüne ýönekeý halky çykaran boldular. Zat etdiler. Ýöne, eger hakykatdanam bularyň maksady režimi çalyşmak bolsa, dükanlaň näme günasy bar? Söwdagärleň näme günäsi bar? Hä, belki günäsi bardyr, režim çalşandan soň günäsi bolsa, kanunyň çäginde Çäre görersiň. Ýöne häzir talamaga gerek ýok, näme üçin talaýaň? Siziň maksadyňyz režimi üýtgetmek bolsa, režimiň nähili üýtgedilýändigini Amerikany täzeden açmak ýaly täzeden aýdyp, täzeden edip oturmaga gerek ýok. Bul adamlar režimiň nähili üýtgedilýändigini gowy bilýär. Ýöne edeni bulaň maksady başga. Bulaň maksady ýurdy talamak. Diňe Gazagystany talamakmy? Ýok. Orta Aziýany talamak. Indi korporasiýalaryň dünýä syýasatyny kesgitleýän döwründe ýaşaýarys. Şonuň üçin, mähriban doganlar, şuny ýadyňyzdan çykarýaňyz. Näme diýdiler, Russiýa SSR-i täzeden dikeltmek isleýär, Şoň üçin boldy. Ýok Hytaý beýle, ýok o taýy beýle, bu taýy beýle. Biz ýene bir hakykaty gördük, bu ýerde nämäni gördük? Türk geňeşi, Turan nämesi, osy, busy, türki halklaň nämesi, hemmesiniň boşdugyny gördük. Kömek edibildilermi? Aý, gerek bolsa biz kömek etmäge taýýar. Bedäň aşagynda ýatyrmyň? Biriniň aşagynda ýatyrmyň? Hä? Näme üçin bular ýalaky ýagdaýda derrew herekete geçip kömek edeňok? Diňleme, garaşma, iber goşunyňy. Iber goşunyňy, nämä garaşýaň? Halk eýesiz, halk çörege, suwa mätäç boldy aga taýda. Nämemişin biz taýýar eýle, beýle, biz her hili kömege taýýar, üns berip synlaýas. Synlap otur, otur intäk synla. Synlap otur Türkmenistanda başlaýar. Gaty ýakyn wagtda Türkmenistanda başlaýar. Ondan soň beýleki ýerlerde-de başlaýar. Synlap oturyň şeýdip. Oýnatgy, bu türki geňeş eýle-beýle diýýänler turan-puran bary oýnatgy. Hakykaty görübilenoklar. Türkmenistan bylaň işdäsini näme üçin açýar? Gazagystanda synap gördüler bular. Türkmenistanda has aňsat näme üçin? Türkmenistany gorajak gerçek goç ýigitler, gyzlar, gelinler esasy Türkmenistanyň orta gatlagy ýok watanyň içinde, ýurduň içinde ýok. Ýurduň içinde ýok. Şoň üçin Türkmenistanda başlanda ýaşulular, çagalar, aýal maşgalalar, naçarlar edil Gökdepe urşundaky ýaly garşylyk bermäge başlaýarlar. Sebäbi Türkmenistanda gurnaljak gozgalaň režimi çalyşmagy däl. Elbetde, haramdag tohumy zady gaçar gider zat eder, ýöne o taýdapky maksat ol däl. Gazagystana üns beriň. Gazagystan gymmatly magdanlar taýdan dünýäň iň öňüni çekýän ýurtlardan. Seýrek duş gelinýän, gymmat bahaly magdanlaň, metallaň iň köp ýeri Gazagystan. Näme üçin Gazagystany halkara talaňçylar geldi Gazagystana şoň üçin. Indi häzir biz Siriýada gördük, Yrakda gördük, Liwiýada gördük. Halkara ylalaşyklar bar. Halkara şertnamalar bar. Hä muňa Hemme kişi doly neme edýärmi? Boýun boýunmy? Bu ylalaşyklary bozýalarmy, bozanoklarmy? Göz görtele bozanoklar. Muny başgaça edip bozýalar. Hakyna tutma adamlary, ýaňky şol oppozisiýa hereketi, oň filiallary, biziň aktiwist-sumoklomyz, olar, bular, bulaň hemmesi ýaly adamlary hakyna tutýalar bulary. Bir gezek ulanylyp atylýan zatlara şolar ýaly bir gezek ulanyp atýarlar bulary. Soň bir ýurdy bulaşdyrandan soň, ýakyp ýykandan soň, ýakyp ýykandan soň mejbury ýagdaýda döwletler otaýyk girmeli bolýar. Ýöne döwletlerden öňürti otaýyk korporasiýalar eýýäm girýärler. Korporasiýalar etjegini edenden soň, talap işini görenden soň, içini üzenden soň näme edýär? Resmileşdirýärler bu ýagdaýy. Syýasatçylary kim saýlaýar? Baýlar saýlanokmy? Biznesmenler saýlanokmy? Saýlaw kampaniýalary üçin pul gerekkämi? Bu pullary kim berýär, nädip berýär, nirden gelýär? Hum? Biri sizi gollasa, biri siziň sponsoryňyz bolsa şoň gaýtargysyny bermelidämi siz? Gaýtarygsyz kim pul berýär size? Enataňyz belki. Belki oda, belki. Başga kim berýär? Pula gezek gelende dostuňam üýtgeýär. Pula gezek gelende Dostuňam duşman bolýar, doganyňam duşman bolýar. Ýalanmy? Ýalan däl, dogry. Indi, şular ýalaky taýýarlyk görüldi. DVK iki müň on ýedinji ýylyň aprel aýynda täzeden aktiwleşýändigini bütin dünýä yglan etdi. Şondan soňam Ýasama aktiwist sumaklar, ýasama oppozisiýa sumaklar Türkmenistanyň adyndan ýaly edip çykdylar dogrymy dogry. Biziň dilimiz bäş metr uzap gitdi hakykaty düşündirjek bolup. Ýöne köp adamyň düşünesi gelmedi sebäbi olara erteki gürrüň berseň gowy gelýär gulaklaryna gowy eşdilýär erteki ýalan zat. Çokunyň otyrlar. Pikir etjegem, oýlanjagam bolanok. Indi Türkmenistanda döküljek ganyň, Türkmenistanda siziň goýup gaýdan maşgalalaryňyzyň, dogan-garyndaşlaryňyzyň döküljek ganynyň, basgylanjak namysynyň, dökjek gözýaşynyň jogapkäri kim? Kim jogapkäri? Hä? Şu oýnatgy aktiwist-sumaklarmy? Şu oýnatgy oppozisiýamy? Ýok. Internetdäki aktiwler. Şolary hezil edip gollaýan, şolaň adyndan kommentariýa bilen bize we halkyň, hakykatyň tarapynda, Watanyň tarapynda bolanlara hüjüm edýänler, töhmet atýanlar Jogapkärçilik siziň boýnuňyza. Şu elhençligiň günäsi siziň boýnuňyza. Siz maksadyňyza ýetdiňiz. Bir ýurda bela abanjak wagty, hüjüm ediljek wagty Türkiýedäki türkmenler näme edýär? Her kimiň partiýasy aýratynam bolsa, syýasy taýdan pikirleri tapawutlam bolsa, duşman gelýär diýlende, Türkiýedäki türkmenler birleşip hemişe bilelikde duşmana garşy gaýtawul berýärler. Indi ýene-de bu ýaradan Biribar türkmenleri şular ýalaky türkmenistanlylar şular ýalaky oýnatgam bolsa köpüsi, köpüsi hemmesi däl, köpüsi şu aktiwist-sumoklary we şolaň internetdäki propagandalaryny gollaýan internetçiler, internetçiler, watan haýynlary, siz jenaýatkär, günäkär siz, siz, siz, içiňiz ýanar her zat diýersiňiz diýiberiň, siz günäkär. Sebäbi, iki müň on ýedinji ýylyň, iki müň on ýedi, iki müň on sekiz, şeýlemi? Şondan bäri, ine bular näçe wagtdan bäri bu ýasama aktiwistler, oppozisiýalar meýdanda? Hä? Näçe wagtdan bäri? Şu wagta çenli hakykatdanam Gazagystandaky ýaly ssenariýaň Türkmenistanda bolmazlygyny üpjün edibiljek bir hereket, bir bileleşik guramaçylyk ýola goýlup bilerdi agzybirlikde. Ýöne agzybirligi bozduňyz. Türkmenistanyň esasy daşary ýurtlardaky güýjüni bölek-büçek etdiňizmi? Bir topar-toparlara böldüňizmi? Ünsüni sowduňyzmy? Alladyňyzmy? Güýmediňizmi? Wezipäňizem möhledi, etmeli işiňizem etdiňizmi, ýumuşyňyzam ýeriňize ýetirdiňizmi? Indi Türkmenistana çozmaly wagt gelenden soň, siz otur ýeriňizi ýyljajyk bir ýere goýmaly bolanyňyz üçinem siz ýurduňyzy üýtgetdiňiz. Şeýlemi? Bulaň hemmesi köre mälim zatlar. Satdyňyz öz watanyňyzy. Türkmenistanda goýup gaýdan öz maşgalalaňyzy, hossarlaňyzy, çagalaňyzy, naçarlaňyzy, önüp ösen topragyňyzy, klasdaşlaňyzy, gullukdaşlaňyzy satdyňyz. Siz pikir edýäňiz, bu hakynatutmalar Türkmenistana gelse, Türkmenistany ýakyp ýykyp talap başlasa meň maşgalama degmez meň ýerime malyma mülkime degmez bizi talamaz meň namysyma masgalamaz diýip pikir edýäňizmi arzuw ediberiň arzuw ediberiň indi ýene bir zat bar gazagystandaky şu wandalizm talaňçylyk hereketlerini men gurnadym, men etdim diýip oturan adama garşy çykyş edýän bir aktiwist topary bar. Aktiwistler topary. Toparam däl-le, bar aýdaly topar diýeliýär şoňa. We bular ganym duşmandy. Biz Myrat Gurbanow bilen öz aramyzda düşünişdik, bir halkyň ünsi bölünmesin, halkyň ruhy galkynsyn, Halkyň agzybirligi berkesin, agzybir bolsun, agzybirlikde hereket etsin diýip, diňe şo niýet bilen biz düşünişdik özaramyzda diýdik, bize agzyňyza agzyna gelen zatlar diýdiler. Arkamyzdan gürle, henizem gürläp ýörler arkamyzdan bir topar töhmet atyp. Aslynda, aslynda. agentem özleri watan döneňem özleri adam satýanam özleri bular iki ýüzli däl iki ýüz ýüzli nädip bular Murat Gurbanowa garşymy garşy Murat Gurafow halanokmy halanok ýigrenýämi ýigrenýä hüjüm edýälermi hüjüm edýäler o DVK-nyň gurnan Gazagystandaky talaňçylygyna, gannöküşikligine el çarpýarlar. Şoň wideolaryny ýaýradýarlar, paýlaşýarlar. Berekella gazak halky. Nirdi gazak halky? Gazak halky näme diýdi? Biz diýdi Nursoltan Nazarbaýew wezipesinden gitsin, şony isleýädik. Halkara metbugada açyklama berýärler halkyň wekilleri. Nazarbaýew wezipesinden gitdi, wezipesinden aýryly boldy, biziň maksadymyz şoda diýýär. Ynha taýýarlyksyz halk. Ynha halk näme, aýryldymy? Şumy maksat? Bolýa onda häzir haramdag aýrylsyn, ýerine serdar gelsin, o, gülala-güllük. Hawa, sizi aldarlar. Ýöne ol durmuşa geçirilmeli proýektler bar-a, şolar durzup bilmezler. Şo proýektler eýýäm durmuşa geçirilmeli wagty geldi. On bäşinji ýanwarda test edilýär, kim nähili reaksiýa berýär. Şoňa görä-de, kimiň keseline görä resept ýazyp, şoňa görä bejeriş işini durmuşa geçirýärler. Başga näme diýin? Başga näme diýin, mähriban doganlar? Hiç wagt ýurtlar gönümel özi bir ýeri basyp alanok. Hökman araçy ulanýarlar. Hakyna tutmalary ulanýarlar. Nämem üçin ýagdaý bulaşdy Gazagystanda, şoň üçinem bilelikde goranyş ylalaşygyna agza ýurtlar, Şolar goşun iberip Gazagystany şular ýalaky alyp çykmalymyşyn. Indi mundan soň ýene-de myş-myşlar bar. Näme diýýärler? Ermeniler häzir Gazagystanda Garabagyň aryny alýar diýýärler. Ine serediň prowokasiýa. Bulam gaty täsin prowokasiýa. Bulam gaty täsin propaganda. Ermeniler Gazagystanda Garabagyň aryny alýar diýýärler. Gazaklar özüni Garabag bilen baglanyşykly hasap edýärmi? Edenok. Onda sen muny nirden oýlap tapdyň? Hä? Sen muny nirden oýlap tapdyň? Hä, her gürrüňiň, her ýalanyň aňyrsynda birazajyk birneme bardyr diýilýär-ä. Elbetde, Türkmenistan we beýleki ýurtlar bolandan soň, gezek Azerbaýjana-da gelýär. Pikir etmäň, gelýär Azerbaýjana-da. Ýöne bir azjyk wagt gerek Azerbaýjan üçin. Häzir Gazagystandan soňky nobat Türkmenistanda. On bäşindäki teste bagly. On bäşindäki synag